Hemi sixteen Finance Commission recommendation hi mahni lawkah Parliament ah pharh a ni a. Khami pharh a nih hma a Finance Commission, Third Finance Commission, lo din khan awmzia nei lo va. I thawh tur kha awm chuang lo va. Chuvang chuan tunah chuanin kan budget size te kan lo hre ta a, Third Finance Commission hi a rang thei ang berin tunah hian din tum mek a ni. Tin, zawhna dang kan Devolution of Taxes pun dan kha a tun tumah hian state sawmhnih leh pariat ah hian state sawmpakua hian a hma an phak lo a ni. Step pakua chiahin a hma aia tam kan dawng a, chung zingah chuan kan tel a. Hei North East ah phei chuan a sam nen chauh kan ni a, kan state dang te an lu ngawi lo khawp mai a, keini hi a van nei ber pawlah kan tang a, mahni lama ka sawi tuang khan, A hmel hriat tha te kan nei ve lova Delhi tlangah te. Amaherawh chu a pung nasa ber Paula kan han tang hi a Pathian malsawmna a ni kan ti ringawt mai ni. Pu Hramawh ten keini pawh kan tel an tih duh chuan kan pawi ti chuang lo a. Tichuanin. A punna ret chiah hi ka hre chiang lo va, twenty three point something percent niin ka hria. Chu chu punna sang tak a ni. Vannei kan inti a, kan lawm tak meuh a ni. Tin, kan Leader of Opposition zawhna kha nia a dik khawp mai a. Hei hi democracy kalphung a ni em? Nia, a pa in an chhiar lo, han intih te hi democracy kalphung em aw? Hetiang lampang hi chu a ching nasa lam deuh hi chu kan awm e tunlai hian. Chuvang chuanin. Kan Governor khan speech ah khanin India rama Parliamentary decorum sang ber min ti a, khami kan tradition kha zawm hram hram turin hei kan zingah Kubin hi first timer kan tam ber kum a la nih ka ring a. Thangthar hianin kan kalphung hlui hi an ning tawh a ni. Chuan kan hau chhungah leh pawnah pawh hianin eeh tih anga tih vak vak hi awm lo se a tha ka ti khawp a. Kan sawi kha chu committed liability a nia, ka sawi ang chiah khan kan sawi nawn leng a fiah mai ang. Committed liability hi kum sang hnih sawm pariat atanga tling khawm kha kan rul a ni. Sorkar hmasa bat a nia kan rul a ni. Chu chu dawt a ni lo. A sawi lo thei lo a ni. Chutiang chu awm tawh lo se kan duh ah chhan chu work order awm lo a hnathawh te. Pu Speaker, chulai chu ni ka zawh na lai taka chu responsible government mawh an lak tawh chuan sorkar in lei ba rul ti ve mai se dang in mnf sorkar pawn kan hma sorkar lei ba tam tak kan chhawm a congress lei ba kan ti ngai lo hei hi kal phung lo a ni a. Mipui te hriat tura fel bik, tha bik, danglam bik nih tuma hma mite hek ranga sawi fo hi kalphung thar tha lo tak a ni. Mawh kan phurh avangin pu Speaker kan hma mite kihhnawk kha kan thian chho zel a ni. An mawh zawng zawng nen khan kan phur a ni. Tin tunah hian. a financial management a kan tih that avangin lawmman tam tawk tak kan dawng dawn. Chu chu tun financial year ah hian hmuh hman kan inbeisei a kan hmu ngan dawn nge dawn lo a hun chu kan sawi thei chiah lova. Tichuan khang lei ba kha ka sawi dan kha a tum bunga thil kan sawi thin hi similar tha ka ti a. Mi thu sawi kan kuat in a hmawr emaw a lailak lo emaw kan la a, a tluan tling a ti duh si lo hian hei hian in kan thu sawi awmzia hi a ti bo daih thin a. Committed liability kum sanghnih sawm pariat atanga kan kan lo neih PWD ah hian, Nuaih sang khat zahnih samriat pasarih kan rul sak tawh a, nuaih zanga samriat pathum rul hma bak kan la nei. PHE ah hian nuaih sang li zariat sawmli leh pahnih kan rul sak tawh a, rul hma bak nuaih sang nga zariat pakhat kan la nei. Tiin PNE ah hian nuaih za sawmriat pahnih kan rul sak tawh a, nuaih sang khat zahnih sawmruk pahnih a la awm a ni. Pu Speaker, Heng hi tianga kan tih zel chuan kan hnunga sorkar leh te hian phur rit an phur zel dawn a, tin kan a dik chiah chuan Speaker khawmai takin kan rul sak han tih kha tute ka maw rul sak le sorkar in kan rul tih kha a tawngkam a mawi lo maw kan rul sak han tih lai kha tute nge a rul sak a chu ni ta ang le Mizoram sorkar Kal tawh a kha a kal a, ama kha a in hman chho a ni mai a, kan rul ti se khan kan ho zir khan sawi sak a ni mai lo a. Department ho kha a ni mai lo a mi. Tuna sorkar in a rul sak ti khan i chhiar hle maw? Kan rul ti khan kan sin a mawi lo maw? Nia pu speaker kha tak khan i kan sawi ni. Mei nei leh tai deuh kher neia han sawi kher a hi kan house leader hian a hrat lutuk a, he kalphung thar a hi kalphung thar tha lo tak a ni vangin sorkar in kan rul tawh a ti mai silengin Chu chu sorkar kal tawh zawng zawngin kan tih thin dan a nih vangin hetianga han tih fo hi a mawi lo em le kan tihna a ni. Pu Speaker, thu dik hi chu thu dikin kal se la, thu dik tak sawi avanga lo lakna kha chu kan tih tur a ni lovang. Pu Speaker, thu dik kan sawi vang a ni. Thu dik chu tute ta nge, tute nge ruhsak?

Opposition a rei tak lo awm tawh kha chuanin khalai kha paih a harsa in ka ring a, mi an khak zauh zauh ang chi kha kha kha hriatthiamna nei vel a thain ka hria mai a, chuvang chuan rei tak kan lo sawrkhar tawh a, khangah khan Congress in kum sawm an sawrkhar chungin district panga an lo puang a, engmah an ti hman lo, mahse tha kan ti kan implement mai, leiba kan chhiar ngai lo ti zawng khan kan kal loh chuan tute emaw kan mawhpuh zel kha chuanin, A fel lo in ka hria eng pawh ni sela, a sawi dan kiah kha thlak ve hlek hlek turah beisei te la tha mai lo maw tih Pu Speaker kan zawt a ni. Pu Speaker, kan Member thar, kan Senior Member leh kan Leader of Opposition hi, Mahni atang tawh khan i thusawi an in chu a han ding rual thin a. Duhlian party chhungah lo in bei sela helai a leh zel hi chuan in in el lo sela tha in ka hria a. I thudik hi kan sawi a, dik chiah chuan in power bill, MNF sorkar bat a ni tlat. Hnuai sang riah za sawmru pakua kan ruh sak a ni. Hei dawt a ni lo. Chuvang chuan hetiang committed liability hi kum thum chungin ruh fel kan in beisei a. Kan ruh ngat ngat a ni. Kan ruh tawh zat leh a la bak ka sawi kha. Chu chu heng hi awm tawh lohna turin tiin committee kan din a ni. Study committee. Pu TB Lalvenchunga Chairman-na hnuaiah kan din a, tichuanin rawtna tha deuh deuh an rawn siam ta a, chung zingah chuanin Store Inventory Management System tha tak kalpuite, Emergency a thil leh leh hnathawh report dan phung, mumal siam te, tin SOR siam dan kal phung en that te leh supply order leh work order issue kawnga strict zawk a hmalak te. Khatiang khan tunah hianin khatiang thil kha awm tawh lo se kan duh avang leh kan sorkar hian khatiang kha hnutchiah ve tawh loh hram kan tum avangin a kal phung kan ti danglam chho ta vak mai a. Heng hi. Finance Department tan hian a buaithlak em em a, sum kan han chhut hian kan hre tel tlat lo mai ni, kan record a awm si lova, work order em pawh awm lo te a ni a, a dik chiah chuan he zawhna zawttu a neitu Department chanah khan a tam zual leh nghal a ni, amah ber khep hian a rawn zawt leh nghal a, khatiang kha kan duh tawh lo a ni, khatiang kalphung ka siam that kan tum a, tiang hian hma kan la a ni e.